Adiedo, yani Adi, Addis Ababa, eh, all the way from eh, Homa Bay County, Kindu Bay, Kanyasoro, Igwe mwenyewe, Atomi Sifa. Yeah.
Karibuni sana. Yeah. Ah, nyathi kich kore tek. An Nyathi ka, kich kore tek, an yes. ka iluongo ni The Lion King original superstar Tommy Sifa nyathi kich kore tek. Wan ka gi mbata nyambuni. Mbata nyawe.
Bwana wan dala bwana to pek chalo loo. Oko yot. Wan Dala to chalo pek town. mara joma jo Nairobi sani bwana sani joma ni na dala kae Mhm. mane obiro gi geche mag kaya. Bwana sani wasenego ni nyaka gwen wase uso ne nyaka gwen ma giduogo Nairobi.

itera sikuli nikech improve sana omera itemo Sifa.
omera jaduong' moro Hmm? agoni mbaka moro Mia mbaka. jaduong' moro etie got samaki ng'e tie- got Samaki ang'eyo mana bwolo ka. Eh, sama ok- ok Ah, penja, kwani. but kadel, kadel, But kidel gikone. kalo kadel tidonjo Ah. samanga. jaduong'no Eh.
niluonge ni onyango Onyango. Ma koro wagonu mbaka onyango. Eh, kaka ne wadak Eh. kaka ne wadongo Yes. koro jaduong'no oyudo kapod wan e adole Eh. To ne nitie nyakware moro niluongo ni Elma ne kwar kabisa. Elma. Elma. Kik bedi ni isero Elma. Aa, eh, na ok isere. Ndalo cha ne pok ang'eyo. Koro jaduong' no neno wakwadhi kanyo wamosi jaduong', eh. jaduong' yango. Eh. Idhi nade to? Wuon Elma. Jaduong' no nyakwar gi Elma. Nyakwar gi Elma.
Takoni Ah, jaduong' wabiro neni ah nyithindo gi kata uwuondoru ni ubiro nena kosa yie kodu to jaduong' en ang'o At- an ok anyal yie kodu nyak- uwuondoru ni ubiro nena ok nyakwara makwar ma en manie mudwaro kae ng'ato miye siling piero abich ng'ato be miye siling piero abich mich umako nyakwara ni wuodo magalagala ma to nyithindo gi an kata uwuondoru ni ubiro nena ok ayie kodu nyakwaro makwar ni ema ne uluoru ne ka jodongo machon kama ne jaduong' noketho go gino ni wuodo wuodo no dhok mar wuodo ne en dhok marach
ng'ere jodongo machon ng'e ni wuodo Eh. ng'e ni diwach kata niya nutimo marach but hodo ing'e nokwongo mako umen Hmm. Nyithindo gi kata uwuondoru nobi onena pacho ka uwe na yie kodu. Mm. Ok ambachu. Mm -mm. Nyakwara ma el manie mubiro ka ng'ato miye siling piero abich ng'ato be chak miye piero abich mitu mako nyakwara Miye piero ariyo. mitu ng'waso nyakwara ni mitu wuodo magala.
Mano yudo ka eh, pok onyuol. Ah, El mane podi. Eh. Elma ne pok. Elma ne pok onyuol koro ma sitor en ma mm. Elma kamoro amora ma intie sani to koro wang'eni isebedo maduong' ma mm. ng'ato ok nyal wuon. Ah, wan nyiri mombese wasanuti. Ndiri eh nyiri to seti bwana. Mombese wa bwana giti.
Bwana sani bwana Tom sani kinano mbasna kaka chalo bwana. Chuny dani.
Hey.
Bwana kare joma chuogo gin joma fine. Sani ka nyako sungore ni aluoch, kidwaro nyako to nyako osungore ni ng'e gima itim. Eh. Miye higa adek udog uromane. Hey, mm.
miye three years, inyise ni oh, okay. Mm. Uh, leave me alone, I leave you alone. Nyako mo nyako mo no, no tama. Mm. Ni no ero boyfriend ma oko nyako mbaka na. Mm. Koro tinda yudo pattern. Kanya ngere dong ngere. Ngere okwadwa wache ya. Tinde kineno ka nyako tami, we thagori kode. Kimiye kata higa achiel, chak irom kode. Pod weru runde. Obiro winjo kowacho to wan dala nyaka iwuod bade. Obiro winjo koko. gu- We wacho na wach guogno. Mani ng'eni ne gisewere. Kilado kode after three years. Eh, Iwinjo ka koro dichuo mano kende mane owacho ni bwana I have my babe. Eh, hi my babe.
Baby koro lokore guok. Baby- Koro iwinjo konyisi ni wa- We wacho na wach guogo no. We wacho na wach guog no, wach guok manade miwacho na, ah, to tinde en guok. Omera from baby tibiro bedo guok. Huh? From, from baby tiduogi bedo guok. Wan koro wada puonjou. Mhm. Especially artist masani. Mm. Atome Sifa mm. osebedo industry for the the last the, oh, okay 22 for the years. past 22 years for the past don't gide ah what ba wacho kisungu mara Ah, for the past 22 years ting'e niya kisungu be kik wawacha nikech kisungu dong dho wasungu kwa wacho to gin gidhi wacho ang'o? kwa wach marwa Mm, bwana okay wacho dho. atomisifu sebedo e thum Mhm. e ndalo mokalo Mm. e higni mokalo prariyo e higni mokalo prariyo Prariyo kod gi ariyo e higni mokalo prariyo kod ariyo Mm. koro ne jathum ma sani koko wuok mawe ni maybe ni en koko it Mhm. jathum ma koka chako Mm. nyathumba bende koro retire Mm. wadwa miyou advice Kamano.
wadwa miyou advice kawuono ma ng'ama golo advice en igwe mwenyewe Mm. ing'eni ka ng'ato osego thum bwana mi- 22 years mochak ni igwe Mm. advice mogolo biro konyi mikwongi mina jo upcoming artist upcoming gin gara kamoro na ted oda chwora denyo ema hinyo ated mara chwora denyo cha ema ketho negi Kati- Ade- ade arakra e arakra Eh.
e an adwa dhi go dalana Eh. gigo dala gi piyo gi wer achiel ng'ato osego thum achiel kende to in gi ng'wech marach ma be kata thumno gik moweri onge iwinjo mana ni ni Rael onyisa na- na- naweri naweri ni kiaga atug nduma Atomi onyisa naweri Eh. bwana Tomi in isenyiso ng'ano wer ng'ato Ah, an- ai- anyisi ni wer ng'ato Mano is the ng'ano next- kosiepna. mano episode mokada wuoye buro sani No. mano ok wadawuoye mano wadhi wabiro wacho negi Ni I- juogo nyisa na weri. Juogi osewuok gi ng'ato monyiso ng'ato ni wer Wer ng'ane. ng'ane. In juogi nonyisi ni wer ni, ni wer kata ng'ane ne. Ah, wawach Dr. Pamela Olet. Kata- Juogi nonyiso ni wer pen kila. Ah. Juogi nonyisi ni wer eh, ng'ane ne. Jatendwa mani wero jaode ka ma ng'ane ne ne. Eh ma ma ma Homa Bay mani wero jaode ma lich mane ywago jaode. Eh, okundi. Ukundi. Eh, engineer Juogi nonyisi ni were. Juogi nok owacho na an mana compose we. Koro To ere kaka dang' inyon thum to ji dwa miel? Kanyo en an araka ma jogi nego ma, ma, ma gi liet yani jothumbe masani Mm. gidonje thum gi liet wan ing'e ni ah Mm. iwe ni waonge to wan mana tie to emomiyo wasebudhe But, thum ka Tom, thum Tom- ka bing'eno ok iriwdri ni bet namba achiel Pod wacho adieri sifa.
Yes. Okay, all along isebedo oko mar thum. Mm. Ka wawacho sani, Mm. ok ni noko nade but through internet and all that, Mm. iyudie nikech eh, thumbegi te Mm. sani ka ng'ato da manyi to dhi- oyu- oyudi through nini Eh, youtube superstar Tommy Sifa Igwe ya YouTube. igwe through your youtube channel Mm, mm. ma kata kigolo thum sani Take mana ni it, kacha take it, okay. but jok maonge gi mago Mm. mok donj kata e youtube to samoro nyalo wacho ni atomi sifa maybe Oe, ol- olal, olal, donge? oto, ng'ato mino- okay Gin ka gidhi lumo ni ng'ane norumo. Ng'ane norumo. Rumo nang'o to pod in aluwa ji To pod ichamo pes thum. Tachamo pes. To ng'ato wacho ni rumo. Yeah. Gima sani timre en niya, joma ng'ado gate ma pok wawacho ni idhi gocho kama kama mondo ong'ad ong'ad. Mondo odhi ong'ad gate. Ong'ad gate. Samoro ba gocho to kuma intie ma onge, iting'e nade na rumo. Igocho YouTube. arumo to kinena dhodi magi joma nade okonena dhode okoro ne awane puonj mar uh, upcoming yes koro kar upcoming uh, wawe uru liet mm. sana sana ne jothum do mowuok sani wawari wani wathum oangla mm. gini go gin thum mago thum ya wawe uru liet mm. An agolo penkila kapok achako uh, yawo band. Yeah, mano agolo sweetheart kapok ayawo band. Mm. Agolo apenja penja simeja penjo wan go yie simba je pok awo yawo band. Apenja penja simeja penjo yuoro. Pok wayawo kata band kata sweetheart nyathi madwaro hmm. simeja. Pok wayawo band. To un tinde kiwero wero no nyango kotieno ne yango na dhiang'

go dala kiseikori Yeah. mm. we kasori bede kata gi volumes moko abich Yeah, ma at least ma nga- ji Ng'ato nyalo be- winjo mano ng'ato bedo mano. koyaya thum gi band gi thi- oyawo band gi thumba luoch gini oyawo band gi thumba tom oyawo band gi thumbe dola koro ka ja customer be penje customer moko rie penje koro ibe kigoye mari Eh. wang'e muoch mari Ngeno osegoga osegoga ginene copyright maga to mesifa. odonjo nyanga lemo odonjo kach chako dola. dono ka dola Moko kabari mano kache mano thone gi nowene gi thum yeah so these are ma en advice ne upcoming artist masane go thum manie band mag ji ma Weuru yawo bedo gi liet. we ubedo gi liet ni kochwanyi matin kata niya ni ni in ng'at ma koko donje band tidwa ni kawo pesa marom gi jatelo ma kopogni matin to kiny idhi yawo band tidhi yawo band gi thumbe Ba- jatendi koro
wadawu e tengo Kumbe un jothum osechwanyo.
Kwani itoke jathum.
An an ja komedi. Eh, oh. Bwana ni wada uwe tengo kawuono. Ang'o momiyo sifa? Tengo koyudo ayuda ni e. Tubedo gi liet ma ok inyal pogo ne kata jago bul. Oh, nikech koro ing'e ni isewacho ni yere koro an bende koro adwa wuoyo. Penjo. Wa- eh, penjo na adwa duoke gi dwol mar jaduong' nikech an bende ing'e ni tinda duong' roma. Ng'ongo na duo malwa kik inena kama. Mm. Oh. Gima chando jothumbe masani gi gi- gi Gitengo. jotendgi en wach tengo. To tengo cha Mm. to en bati nasibu nikech ikia ng'ama ang' nobolnu e siling moro e tengo kanyo. Eh. Koro ma to ka ang' nawuoye gi jotelo wadwa nikech anto joma nyalo timo nenda gin jobandna machalo wino young boy, Obodo Kanda gin. Aneno kwa kumo kod jokrach. an tengo an gi kwano ma gimiya ne mara kech en bati na zip to Ah, ah. wabeyi in tego kiyudo tipo gi joban kosi soyo ofuko an tengo akia kata ni chalo nade An tengo- o iwinjo kaka koro anga mang'ongo tengo ok ripia ema pogo ban koro ripia ka pogo ban ingama ja 22 years sani ingama ja ing- ingama ja 22 years masani kwa celebrate the next ka- ang'eni dwe mar abiriyo Wadhi celebrate 23 years married. Ei thum. Ei thum. But ok ni hika te. Ah ah, ei thum ema wacho. Ei thum. 23 years married ka in e To thum. donge ineno ka young boy ni ka? Aneno young boy to nitie. Donge ineno ka en ka?
Yeah. To chieng' loko higa donge donge donge ne wayawo uh, ga- Rock City ka. Manyiso ni pod wan e e unity. Pod wan kanyachiel. Ato misifa pod nigi joge. Manyiso ni ya. For example, bed bed a good leader. Kik ing'e ni jok machamo teng'o Mm. en ng'ama ok ng'i gima kiny chalo ng'ama koso chiemo e san No, true. tiwito san oko Mm. nikech a- ya nini mondo pesa ma customer omosougo mathin pogni band to, to ma gima kiny samoro ok oyudi Yeah. neno Okay, nitie b- gima adani mondo mi any- apenji kata nyisi bro. Mm. Nitie gima itimo ne wan wawegi kata artist ma koka ni bangi kichito ni isedhi mbele wan wan wan wan bangi donge. And then again upcoming artist ma bende koka chako sani. Uh, gima itimo maduong' sana sana e area marwa kaka Kadiedo, Mm. Homa Bay County, Yeah. eh, Kindu Bay. Mm. Hotel migero maduong' miluongo ni Rock City. Yeah. Ema dani mondo apenye matin. How did you manage? Ere kaka ni Um, ibedo gi plan no at least miger that kind of hotel. Al- Aluoch uh, Nikech sani governors biro pondo ka metho ka. Uh, jok ma prominent gi at least Kae kama ginya- ginyalo bire to gi- gimethi Kata nikech kidero wasumbi yeah. nyorawo ka Yeah. nikech eh, nowacho ni odwaro bedo gavana Mm. nowacho ni otend ni rock city is the place to be Yeah. ineno gima timore gima nalan Mhm. ni kik iyud siling abich tichame te ni kiny iyud apar Mm. Onge kuma nakete pesa piny ni nadwa aplan nadwa gero Rock City Hotel. Yeah. Gima ang'eyo ni I really appreciate da kwara, appreciate yeah, yeah. joma nowena lowo, yeah, babana. Koro nawacho ni I make you use of the, this land.